U fl-aħħar, sinjuri wasalna għall-aktar mument eċitanti ta' dan il-festival. Infakkrukom qabel xejn li l-festival huwa organizzat mill-Kumitat tal-Għanja tal-Poplu, megħjun mill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Valletta Cultural Agency. Qabel nibdew inħabbru min huma r-rebbieħa ta' dan il-festival, tajjeb ngħidilkom x'inhu r-rikonoxximent li ħa jkunu qegħdin jirċievu. Dawk klassifikati fl-ewwel tliet postijiet se jingħataw trofew għall-awtur, għall-kompożitur kif ukoll għall-kantant. Barra minn hekk, hemm premju ta' 1,500 ewro għal dik il-kanzunetta kklassifikata fl-ewwel post, 800 ewro lil dik ikklassifikata fit-tieni post kif ukoll 500 ewro għal dawk li jikklassifikaw fit-tielet post. Hemm ukoll trofew, it-Trofew L-Għanija tal-Poplu, li jingħata l-kanzunetta rebbieħa li dan imbagħad jinżamm ir-rebbieħ sas-sena d-dieħla. Tajjeb ngħidu li minħabba raġunijiet ta' iġene relatati mal-pandemija, dawn it-trofej it-trofej mhux se jitqassmu llum. Tajjeb, iżda minbarra dawn il-premjijiet, jiġifieri minbarra l-ewwel tliet postijiet, dan il-festival jagħti wkoll diversi rikonoxximenti oħra. Jingħata premju għall-aħjar interpretazzjoni, Ieħor għall-aqwa tema soċjali kif ukoll il-premju għall-aħjar kantawtur ta' din l-edizzjoni, kif semmejna aktar kmieni. Jippreżentaw dawn il-premjijiet speċjali għandna magħna lis-Sinjura Mary Ann Cauchi, Direttur tal-Fondi u l-Istrateġija fi ħdan il-Kunsill Malti għall-Arti, u lis-Sinjura Joanne Attard Mallia mill-Valletta Cultural Agency. Tajjeb, mela nistgħu nibdew? Nibdew. Nibdew mela bil-premju għall-aħjar interpretazzjoni. Tajjeb infakkru li dan il-premju naturalment imur għall-interpretu tal-kanzunetta. U ħa naraw, sinjuri, din id-darba min se jieħu dan il-premju. Għeżież telespettaturi, il-premju għall-aħjar interpretazzjoni tal-għanja tal-poplu 2020 imur għal Kemmuna Airways bil-kanzunetta Il-Ħass u l-Basal. Nistidnu lil Kemmuna Airways magħna hawnhekk. U nawgurawlhom ukoll, hux veru?
Awguri u proset li l-kom. Interpretazzjoni ta' sew tajba, proset ħafna. Sintendi nżommu daqxie il-distanza.
Proset u grazzi u kol tal-parteċipazzjoni.
Issa jmiss il-premju għall-aħjar tema soċjali. Dan il-premju jingħata lill-awtur tad-diska. U ħa naraw daqsxejn min rebaħ dan il-premju. Il-premju għall-aħjar tema soċjali imur għal kanzunetta Normalità Ġdida l-awtur Mark Kakija.
Nistidnu l-Mark Kakija magħna hawnhekk ukoll.

Proset u grazzi tal-parteċipazzjoni tiegħek ukoll.
U tixtri jiċċekjawlek it-temperatura kif tidħol mill-bib.
U issa jmiss il-premju għall-aħjar kantawtur din id-darba. L-għanja tal-poplu kif tafu dejjem ħeġġeġ lil dawk li jkunu jixtiequ jiktbu u jinterpretaw il-kanzunetti tagħhom stess. U nittamaw anka li mas-snin il-kantawturi jkomplu jiżdiedu f'dan il-festival. Tlaqna mela biex naraw il-premju għall-aħjar kantawtur għand min se jmur. U l-premju għall-aħjar kantawtur tal-għanja tal-poplu 2020 imur għand Jean-Claude Van Sell bil-kanzunetta F'dirajk. Proset tassew Jean Claude ukoll. Kien hemm numru sabiħ din is-sena wkoll ta' kantawturi. Ekku, da propju huwa propju is-sabiħ ta' dan il-festival u xek li li wieħed propju joħroġ bi ħsieb u jkun kapaċi jinterpreta hu stess.
Jiena qatt ukoll Jean Claude Mana, proset tassew. Proset Jean. Għandek ukoll trofew għalik. Premju tiegħek.
Eventually tirċievi. Proset tassew li rebbieħa ta' rikonoxximenti speċjali u grazzi kbira tmur lil kumitat organizzattiv tal-Anja tal-Poplu lil kunsill Malti għall-Arti u l-Valletta Cultural Agency li permezz tagħhom seta' jittela' dan il-festival. Proset ukoll lil finalisti kollha bix-xieraq u x'hekk li qed jieħdu sehem f'din l-edizzjoni u ta' min ukoll nirringrazzjaw lill-ġurija li kienet magħna din is-sena. Naf kemm il-ġurija dejjem timxi b'serjetà u bi trasparenza biex fl-aħħar mill-aħħar ikollna verament l-aqwa kanzunetta rebbieħa. Mela Dorothy, ngħaddu issa għall-mument l-iktar mistenni, it-tħabbira tal-ewwel tliet postijiet. Hekk hu, għandna f'idejna l-envelopes fil-fatt u għalhekk nitolbu lis-Sur Noel D'Amato, Uffiċjal għar-Relazzjonijiet Pubbliċi u Kordinatur tal-Festival, biex nibdew bil-preżentazzjoni tat-tielet post. Grazzi Noel talli ngħaqadt magħna. U sinjuri, il-kanzunetta Ikklassifikata fit-tielet post fl-għanja tal-poplu f'Festival tal-Kanzunetta Maltija 2020 hija tal-awtur Frederick Camilleri, kompożitur Augusto Cardinali, il-kanzunetta Sakemm Sibt Garaxx,

Dan huwa t-trofew tagħkom, sintendi, wara li msfuħ mesħa tajba bis-sanitizer, tkunu tistgħu tieħduh ukoll. Proset tassew, proset. Proset tassew li tim ta' sa' kem sibt garax li klassifikat fit tilet post, issa ngħaddu għat-tieni post. U għalhekk nilqa' miegħi magħna lil Dr. Ingrid Vella, inkarigata mit-tiġdid u l-innovazzjoni tal-għajn tal-poplu, li se tippreżenta dan il-premju. Għalhekk sinjuri, il-kanzunetta li kklassifikat fit-tieni post għal din l-edizzjoni tal-Għanja tal-Poplu hija awtur Rita Paċ, kompożitur Rita Paċ, kanzunetta Sant'Antnin, tkanta Rita Paċ.

Ekku, ekku. Ekku.
Proset tassew, sintendi. Umbat, għansi li n-nas fuq xejt trofew ikun tijak u Kif għanna rita maħna u koll najdu le grazzi ta' kem intattiva f'dan il-festival u koll. Ma minn riti sib il-xara fl-ġina, tlifna s-sens ta' kull identita u tlifna.
U issa, senjuri, verament wasalna għall-aktar moment imqanqal biex najtek ta' din il-kompetizzjoni. U biex inħabbru r-rebbieħ tal-għanja tal-poplu 2020, magħna jista' jingħaqad ukoll iċ-Chairperson tal-għanja tal-poplu, is-Sur Charles Schembri. U sinjuri mela, il-kanzunetta klassifikata fl-ewwel post, ir-rebbieħa tal-44 edizzjoni tal-għanja tal-poplu, Festival tal-Kanzunetta Maltija, Sinjuri, hija l-kanzunetta Jien u Int, awtur Marilyn Aquilina, kompożitur Marilyn Aquilina wkoll. Hija kanzunetta li rebħitha kantawtriċi din id-darba wkoll. Proset tassew lil Marilyn. Proset Marilyn. Nilqgħuk magħna.
Proset, proset Marilyn. Zgur li rebħa ta' sew mistħoqqa. ħafna.
Infakru kolli barra l-premju li ħatinata, għaw u kolli li trofew l-għanni tal-poplu, illi dan iżżommu sa' sena d-dihla s-kem ta' d-dih propju l-successur tijak biex najtek. Eżis telespettaturi, nirringrazzjawkom tal-li kontu maħna, wasalna verament fl-axħar ta' dan il-festival, Xieraq illi qabel nagħlqu nisimgħu l-kanzunetta rebbieħa. Hekk hu imma qabel nixtiequ nroddu ħajr lill-Kumitat Organizzattiv tal-Festival L-Għanja tal-Poplu, ħajr lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Valletta Cultural Agency, lill-ġurija u naturalment lill-parteċipanti kollha. Jien personalment nixtieq nirringrazzja lil Theresianne Aquilina ta' Xagħri u lil Karl Zammit Nash għall-irtokk. U aħna nixtiequlkom il-kumplament ta' serata t-tajba U nittamaw ukoll li din il-vuċi Maltija li tirrappreżentana lkoll tkompli titrawwem dejjem aktar u timmatura.
Sinjuri, nagħlqu dan il-festival bil-kanzunetta Jien u Int, kliem u mużika ta' Marilyn Aquilina, tkanta l-brava Marilyn Aquilina.